Batasbih ada di badannya, malaikat Allah Ta'ala yang di langit semuanya memintakan kepada Allah supaya dosa-dosa orang itu dihapuskan. Jadi kira-kira anak-anakku semua jangan ada nang kada bisi tas tasbih. Jangan tasbih nang di dada itu aja dua bigi. Lawan nang di patangahan tasbihnya sabigi. Ada kalo di patangahan sabigi nang mancingil kah? Mandangar kah? Jadi ikam bisi tasbih barapa? Hah? Tiga bujur sudah, seratus. Hmm. Kalo abah bisi tasbeh dua. Nah tabanyak ikam bisi. Marilah tasbeh sama sama kita petek supaya mencelang. Andai kata tasbeh itu nang tiga puluh tiga kah. Nang saratus ka lawan kapalanya ada di badan kita sanantiasa malaikat mintakan ampun kapada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita walaupun kada di ketek lawan tangan asal ada di kantong ni barataan mambawa jaqlu tasbih sapalih Lain nang tiga tadi lah eh. Ahem. Manukar tasbih buntung eh. Nang murah-murah haja jangan nang larang-larang. Asal ada bisi. Apalagi kalau bisa mengambil ijazah. Ijazah tasbih.

Kada tahu bapanas di padang mahsyar, kada tahu batiti siratal mustaqim, kada tahu batimbang, kada tahu bahisab. Pokoknya bangun di kubur ada di surga. Nah, itulah ijazah tasbih. Satu lagi ijazah basasalaman. Rasulullah bersabda, siapa bersalaman dengan aku dan sampai hari kiamat. Jazah musofahah, niscaya masuk surga kada bahisab jua. Ada lagi nang samacamnya barasuk tangan kalu basalaman mintu, rasuk tangan mintu. Ada lagi itu libasul khirqah, guru itu mamasangakan pakaian nang kaya sidin diandak di kepala kah, diandak di bahu kah. Nang bakas pakaian guru tu diandak atas tasbeh nang pakaian guru diandak di tangan. Itu semuanya satu persatu daripada lima perkara itu adalah tujuannya masuk surga bighairi hisab. Dan itu ada silsilahnya dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Salama duduk di situ, malaikat samunyaannya mamohon kapada Allah, Ampunilah dosa orang itu semuanya. Waliullah ini nang hidup lawan nang mati sama. Nang sudah dikubur atawa nang balum dikubur. Cuma anunya bedanya, kalu nang dikubur kita kada kawa bapander lagi. Dan kita kada kawa malihat lagi lawan Sidin, dan kita kada kawa lagi basasalaman lawan Sidin. Sidin sudah dalam kubur, ya Allah. Kalau nang masih hidup, kawa basalaman lawan Sidin. Kawa malihat lawan Sidin. Apabila Sidin malihat kita, atawa kita malihat Sidin.

bahwasanya wali-wali Allah Ta'ala itu apabila melihat akan seseorang dengan mata beliau orang yang dilihat beliau itu untung selama-lamanya atau beliau kada melihati tapi kita nang melihat non beliau nang ada cengang ya kita lawan sidin minta Maka si kita ini ditulis untung dunia akhirat. Lamun sidin malihat lawan kita, kita malihat lawan sidin, luar biasa. Nah inilah hidup kita siang malam ini. Pertama, menuntut ilmu,

Tangan basalaman lawan waliullah. Di awak ada tasbih. Sudah rancak kita mandangar apabila urang duduk di majelis waliullah, sama ada nang hidup maupun nang mati, duduknya itu sakadar mamacah intalu sabigi, intalu mantah. Hintalu mantah itu ambil sabigi diketek lawan tangan pecah. Duduknya di majelis wali sakadar itu aja satumat banar. Maka pahalanya kita duduk satumat itu labih banyak daripada mulai kaluar di parut baibadat siang malam non stop sampai mati. Misalnya ada seseorang namanya Abdullah.

Kada sing ampihan baibadat saratus tahun mati, maka Abdullah itulah nang paling sugih pahala daripada Abdurrahman tadi. Nah, itulah artinya cara orang mancari kauntungan hidup, maandak akan burit duduk di majlis waliullah. Sakadar mamacah hintalu sabigi.

Rasa kada nyaman di dalam sangkar. Dia lengah daripada Allah. Dia duduk bukan di majelis wali. Dia kada bisi tasbih. Dia mambuang-buang waktu. Mata kada melihat kapada urang shaleh. Talinga kada mandangar kata-kata urang shaleh. Tangan kada basalaman lawan urang shaleh. Baelang bukan ka tampat urang shaleh. Jadi salah inya jua kada manggunakan awaknya kapada nang samastinya. Jelas haja ka sudah. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, dibari hidupnya itu susah.

Lalu bapander lawan Tuhan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ulun di dunia ya Allah malihat haja mata kanapa limbah bangun di kubur ini picak? Ujar Tuhan, Sudah barapa palajaran-palajaran disampaiakan guru-guru agama tapi ikam kada mau mandangar. Ada jua nang mandangar kada maasi, kada manurut, kada mamakai. Jadi walau umpat mandangar tapi kada maasi, kada manurut, sama ja lawan nang kada mandangar jua. Hidupnya susah, kena bangun dikubur manuju padang mahsyar itu picak.

Jangan bakawan kacuali urang nang shalih. Jangan malihat kacuali kapada urang shalih. Jangan ziarah kacuali ka rumah urang shalih. Dan jangan kada bisi tasbih. Dan sahari samalaman jangan kada nginum kupi walau sadikit. Di samping itu, apa-apa amalan nang dibari sudah oleh abah dipakai. Di antaranya tarekat sammaniyah, diamalakan saban subuh lawan saban magrib atawa mbah asar, La ilaha illallah saratus anam puluh anam kali, Allah anam puluh anam kali.

Jadi tarekat Sammaniyahnya itu tadi diamalakan pagi sore, doanya pun ampat baturut-turut, sekurangnya limbah sumbayang subuh haja, kalu bisa sore pun dibaca jua. Partama, urang nang maamalakan dua macam itu tadi, tarekat Sammaniyah dan Wasiyahnya, partama dibari ilmu ma'rifat. Nang kadua, dimurahakan rizki yang halal. Mana sugih mana halal? Hakunlah. Sugih halal pulang. Nomor tiga, Ditulis jumlah wali kutub. Jadi anak-anakku samunyaan, barilah waktu limbah subuh, limbah asar, atawa limbah subuh, limbah magrib.

Tasbih jangan kada bisi. Kupi jangan kada nginum sadikit barang. Dan nang labih-labih panting lagi dirancaki duduk di majelis wali waliullah. Adab ziarah kapada waliullah jangan tangan sepu sepuluh. Nah itu.

Nah itu artinya mambawa hadiah. Itulah peraturannya orang ziarah. Kalau di sana ada wasiat, bacalah wasiatnya. Hanyar kita meminta kepada Allah dengan berkat sidin. Jangan meminta lawan walinya, minta lawan Allah. Batawassul dengan berkat wali itu. Intu caranya maminta kapada Allah dengan berkat wali waliullah nang di elang ini nih nang ka itu caranya ta nah mudah mudahan ikam sudah abah jelasakan paham dan mengerti dan mudah mudahan Allah memberi taufik kita kawa memakainya.